א גוטן אוונט, מיטוואך ט' ז' סיוון תשע ח, היינט וויל איך רעדן וועגן שלום ומחלוקת אין רבי'שע הויפן, מיר וועלן רעדן וועגן צאנז סקווער. בעלז, וויזשניץ, מאכנובקע, און אפשר נאך אפאר, מען וועט זען וויפיל די צייט וועט זיך לאזן. איר ווייסט, אין צאנז איז היינט געווען א שיינע מעשה. צאנזער רבי, ס'איז דער קלויזענבורגער צאנז, ער רופט זיך דאך צאנז אין נתניה, איז געגאנגען מנחם אבל זיין די בית משפחה, איר וויסט ער האט דאך א שוואגער ווייס וואס איז דערויף דארט אין ירושלים אין קרית צאנז, דארט האט דאך געפלאצט א ביטערע מחלוקת, עד היום די מחלוקת גייט דארט אן אט נערקס נעווען, און צוליב די מחלוקת זענען די ברידער דארטן וואס זענען עכט אלע קלויזענבורגער זיך עכט ס'הארגעט מיטן רעבן. איינע פון די ברידער זיצט יעצט שבעה אויף זיין ווייב פאר ראש ישיבה, און ער האט זיך וואונדערן, ער איז געקומען מנחם אבא זיין, אז מ'האט געעפנט די אויגן, וואס דא טוט זיך, ער האט געוואלט ווי מ'זאגט שיקן א מעסעדזש אז ס'איז צייט פאר שלום, זייער שיין, זיי זאגן אמת, לעבן גאנצן לעבן מיט מחלוקת. זייער א שיינע זאך, נו, לאמיר זען ווי דא העט זיך אויסקאכן מיט די צייט. אין די זעלבע צייט איז דאך געווען עכט א חתונה אין בעלז. ביי די חתונה האבן מיר געפונען שלום און מחלוקת. שלום מיט מיט מחלוקה, מחלוקה האט געטון אלעס וואס ער קען עד כדי כך אז ער האט געברענגט צו שלעפן אפאר נאך פון די גרויסע קעגנער וואס זענען נאך קיינמאל נישט געווען אין בעלז, האט ער זיי געברענגט מיט זיך צו די חתונה, יא, ווייזן אז מען ענדיגט די מחלוקת און ס'איז צייט צו ענדיגן, דער אמת איז אז וואס האבן זיך געקריגט, ווען איר זאלט וויסן אויף וואס די האבן זיך געקריגט, השם ישמרינו מהצילנו, אויף גארנישט מיט גארנישט מיט גארנישט מיט גארנישט. הנאמן, יא מאכן אויף קען בעלזע, בעלזע מאכן אויף קען א געשעפט, דער וואונדער איז געווען אויף בעלז ווייל בעלז דארט איז גענוג גרעז, וואס צארט אייך א געשעפט האט איר, אבער אקעי איר ווייסט דאך, ס'איז גענוג איין משוגענער זאל אנמאכן מחלוקת און מען זעט דאס. נו, האט ער דאך געמיינט, נאך שענער מען האט געגעבן דעם דעם מאכנובקער האט אים נישט געגעבן אז האט אים א ברכה האט ער אים נישט געגעבן ביי די ביי די חופה באט אים געגעבן ברכה א חיטה ביים בענטשן אבער וואס יא ער האט געטאנצט א מצוה די ערשטע מאל וואס ער טאנצט א מצוה טאנץ נאך א לאנגע צייט דאס האט ער אים יא מכבד געווען איז נו דאס באווייזט שוין אז ס'איז מער ערנסטער אקעי. דער אמת איז אז איך און בעלז וויל מיר שוין לאנג לאנג לאנג ענדיגן די מחלוקת, ס'איז נאך דא אין מאחנובקא נאך דא די אפאר אלטע בעלזער דארטן די וואס געדענקען נאך יענע יענע צייט איז זייער נאך אביסל שווער, אבער ס'איז צייט צייט צו ווי מ'זאגט פארקוקן עס און פערטיג. אבער איך האב זיך געוואונדערן אין די חתונה, האט דער בעלזער געטאן א זאך וואס האט געשיקט מיט דעם וואס מען זאגט געגעבן א פאטש דעם סקווערער זיין שוואגער, און געוואלט אין אנדערע שיקן א מעסעדזש און זאגן אז אויב דו האלטסט ביים ברענגען מחלוקת אין די פאמיליע, איך האלט נישט דערביי. ער'ט וואס דער בעלזער האט געטאן, א זאך וואס בדרך כלל טוט מען נישט, א ברכה? ביי די חופה, נישט קיין רעבן נישט קיין רב, סתם נאר ווייל ער איז א זון פון א רעבן, דעם זון פון די דרך ישראל דרך ישראל פון וויזשניץ מאנסי, ליידיגע רעבן זיין זון געפינט זיך אין ארץ ישראל און דער בעלזער האט אים געהייסן קומען צו די חופה און אים געגעבן א ברכה. ער דאך אפילו נישט דערויף דארטן, מען האט אים נאך נישט ממנה געווען, ער האט נאך אפילו נישט איבערגענומען זיין טאטענס פלאץ, די אסיד מסתמא, אבער אט איז שווער. פארוואס האט עס דער בעלזער געטון? דער בעלזער האט געהערט די מעשה וואס טוט זיך מיט סקווער, אז סקווער האט געשיקט זאגן אז זיי ווילן נישט דער ברודער זאל קומען, דער ברודער זאל קומען, דרך אגב דארטן אין סקווער ווי איך הער די מעשה, דער וואס האט מחליט געווען מאכן צו דעם א סטאפ א ר צו א ר איז געווען דער, זיי רופן אים פון לעיקוואוד, ער איז גאר דער ירושלימ'ער רבי אבער ער וואוינט אין לעיקוואוד, ער האט געשיקט זאגן די סקווערער קלאר, ס'איז אדער אלע ברודער אדער קיינער, מ'וועט נישט לאזן איינעם יא איינעם נישט, דאס בשום אופן נישט. זייער שיין פון אים, האט געמאכט א זאך וואס די סקווערער דארפן וויסן, און מען דארף פארשטיין דעם פלונטער פון סקווער, סקווער מיט וויזשניץ מאנסי איז דאך אזוי, שוואגערס פון איין זייט, און איך מחותנים, דער רבי פון פון וואס איז יעצט דער רבי פון וויזשניץ מאנסי איז דאך עכט א מחותן מיט אים, מיט מיטן סקווערער, זאג מיר זי, איך מחותנים? עכט א פעטער אזא פעטער? נו, און ער וויל דוקא מסתמא די, האבן זיי זיין ווארט. און מער פאר אלעס, די ווייבער קריגן זיך דארטן ארום, כ'האב געהער אז, כ'וויל נישט אפילו אריינגיין אין די פרטים ווייל ס'איז ווייבערשע מעשות, אבער די ווייבער האבן זיך דארטן גע'הרג'עט געפערליך די לעצטע די לעצטע וואך, צוליב די מעשה וואס דער דער דער אז אריין אריינגיין צום קאסינע, נו נו. אבער דער בעלזער האט אויסגענוצט די חתונה צו שיקן די מעסעדזש, פון איין זייט איז געווען שלום, צווייטע זייט מחלוקת. פרעג איך אייך, איז דאס גוט? דארף מען דאס? אויף שטותים? אויף וואס? גיבט א קוק אויף וואס מען קריגט זיך! אויף וואס? רבונו של עולם! אויב אונז, איך זאג אזוי, אויב די וואס זענען נישט קיין רעבעס, זאלן זיך פירן ווי זיי, זאל זיך דער אייבערשטער אראפהיטן! טאקע מען איז דאך אזוי מחלוקת אין גאנץ כלל ישראל! אויף יעדע שטות? איר דארפט פארשטיין אז זיי, רעבעס זיי זענען דער מוסטער, און פון זיי קוקט מען, און איינער וואס וויל מאכן מחלוקת זאגט אים א קוק די רבי האט געמאכט מאך איך אויכעט פערטיג. רעבעס דארפן נעמען שיקול נישט נאר זייער שיקול נאר דעם ציבור שיקול. ווי זאגט מען עס איז צייט, דער איך וויל זאגן נאכאמאל דער דער דער צאנז האט געטון זייער א שיינע זאך און א גוטע זאך, און אלע דארפן אזוי טון, עס איז שוין צייט ענדיגן מיט די מחלוקת'ן עס איז נימאס און בויעס, איך לעב עס אזויפיל יארן, אזויפיל יארן, איך זאג צענדליגער יארן, איך שרייב שוין וועגן דעם ענין פֿערציק יאר, ס'איז גענוג, ווער דארף דאס האבן? ווען איר זאלט וויסן וויפיל מחלוקת'ן מיר זענען אדורכגעגאנגען און ווי זיכער אז משיח קומט נישט נאר צוליב דעם, ווייל אזויפיל מחלוקת ביי רעבעס און משפחות פון די פלעצער, דאס האלט אלץ אפ, נאר דאס, ווייל אויב דארטן פירט מען זיך אזוי, ווי קען מען בכלל קומען מוסר געבן דעם עולם? א גוטן אוונט.